Чӑваш патшалӑх Константин Васильевич Иванов ячӗллӗ драма театрне халалласшӑн. Эпир пӗлетпӗр ӗнтӗ, кашни халӑхӑн тӗлӗнмелле кун-ҫулӗ. Унпа тачӑ ҫыхӑнса тӑракан ҫыннисем, чӑваш халӑхӗ те ҫакӑн пек ҫынсенчен йышӗнчен шутсӑр пуян. Драма театрӗн хастар ӗҫченӗсем халӑх пуянлӑхне, чӑваш культурине хӑйсен кашни кунри ӗҫӗпе малалла аталантараҫҫӗ. Эпир сире чӑваш халӑх культури нумай ӗмӗрсен тӑрӑшшӗпех паянхи кунсене ҫитиччен мӗнле утӑмсем туса, мӗнле шая ҫӗкленнине малтанхи кӑларӑмсенче те паллаштарнӑччӗ ӗнтӗ. Анчах та Ҫак кӑларӑма эпир Вера Кузьминична Кузьмина юбилейне халалласшӑн, ҫавӑнпа ҫыхӑнтарасшӑн. Кӑларӑма ахаль чухнехи пекех ӗлӗкхи хӑна юррисем илемлетеҫҫӗ. Вӗсене Чӑваш Республикин пултаруллӑ ӗҫченӗсем пирӗн валли шӑратаҫҫӗ.

Чӑваш патшалӑх Константин Васильевич Иванов ячӗллӗ драма театрӗ чӑвашсен этеплӗхӗн чи аслӑ вырӑнӗнче тӑраканскерӗ. Илемлӗ пултарулӑх ертӳҫи паянхи куна СССР халӑх артисчӗ Яковлев Валерий Николаевич. Театр кунӗ ҫулӗ пин те тӑхӑр ҫӗр кун саккӑрмӗш ҫулта Хусанта Иоаким Максимов Кошкинский тӑрӑшнипе пуҫарӑнса кайнӑ. Кӑҫал театрта юбилей ҫулӗпе утать. Театр пӗрремӗш спектаклӗ Островский не так живи, как хочется пьесинчен пуҫланнӑ. Малтан вӑл чӑваш драма ячӗллӗ пулнӑ, каярахпа ӑна вара куҫса ҫӳрекен чӑвашсен совет театрӗ ятне панӑ. Пин те тӑхӑрҫӗр ҫирӗм пӗрмӗш ҫулхи нарӑсан вун иккӗмӗшӗнче театр Хусантан Шупашкара куҫса килнӗ. Театр репертуарӗсенче чӑваш драматургӗсен пьесисем тата вырӑс классика куҫарнисем тӗрлӗ спектакльсем вырнаҫнӑ. Пин тӑхӑрҫӑр ҫирӗмҫиччӗмӗш, пин тӑхӑрҫӑр вӑтӑртӑххӑрмӗш ҫулсенче илемлӗ пултарулӑх ертӳҫи пулса Петр Осипов ӗҫлет. Кунран кун, ҫулран ҫул артистсен пултарулӑхӗ аталанса пырать. Вӗсем Федор Павлов, Максимов Кошкинский, Айзман, Марфа Трубина, Агаков, Эсхель, Калган, Ухсай, Алагер, Родионов, Ухли, Терентьев ҫырнӑ спектаклӗсенче вылянӑ. Чувашский драматический театр был основан

Агакова, Исхеля, Колгана, Ухсая, Алагера, Родионова и еще многих-многих деятелей. Пинде тӑхӑрҫӑр вӑтӑр виҫҫӗмӗш ҫулта театр академи театр ятне тивӗҫлӗ пулнӑ. Пинде тӑхӑрҫӑр аллӑ тӑххӑрмӗшӗнче театр Константин Васильевич Иванов поэт ятне илнӗ. Пинде тӑхӑрҫӑр хӗрӗх ҫиччӗмӗш ҫулта Мускавра ГИТИСра Тарханов курсӗнче чӑваш студийӗнче артистсем ӑнӑҫлӑн вӗренсе тухаҫҫӗ. Ҫав ҫултах вӗсем театра ӗҫлеме вырнаҫаҫҫӗ. Ҫав артистсемпе пӗрле ӑнӑҫлӑн вӗренсе тухса Вера Кузьминична Кузьмина та вӗренсе пырать. Малашне театра тӗрлӗ ҫулсенче Мускав, Ленинград хулисенче вӗренсе тухнӑ ӑстасем хутшӑнаҫҫӗ. Театр ҫурчӗ вара пин те тӑхӑрҫӗр утмӑл пӗрмӗш ҫулта хатӗр пулнӑ. Архитекторӗ унӑн Максимов. Икӗ пин те пӗрремӗш ҫулта, икӗ пин те иккӗмӗш ҫулсенче театр ҫуртсене реконструкци тунӑ. Чӑваш Республикин Министрӗсен Канашӗ йышӑнӑвӗпе пин те тӑхӑршар тӑхӑр вун виҫҫӗмӗш ҫулта театр ҫуртне архитектура палӑк ятне панӑ. Театр фестивальсенче хутшӑнать, унта вӑл тӗрлӗ парне парнесене те тивӗҫлӗ пулать. В 1933 году

Халӗ вара театрта вӑй хуракан Кузьмина Вера Кузьминична ҫинчен каласа памалли вӑхӑт та ҫитрӗ ӗнтӗ. Чӑваш академи драма театрӗн актриси кӑҫал тӑхӑрӑн пилӗк ҫула ҫитет. Вӑл пин тӑхӑрҫӗр ҫирӗм виҫҫӗмӗш ҫулхи чӳк уйӑхӗн вун улттӑмӗшӗнче Ҫӗрпӳ уесӗнчи, халӗ ӗнтӗ Чӑваш Енӗн Тӑвай районӗ Энӗш Нӑрваш ялӗнче ҫуралса ӳснӗ. Пин те тӑхӑр ҫӗр хӗрӗх ҫиччӗмӗш ҫулта вӑл ГИТИСӑн чӑваш студинче вӗренсе пӗтернӗ. Вера Кузьмина тӗрлӗ енлӗ актрисӑна аталанса ҫитнӗ. Вӑл хӑйӗн пултарулӑхӗшӗн тӗрлӗ шайри ятсене тивӗҫ пулнӑ. Пин те тӑхӑр ҫӗр аллӑсӑр саккӑрмӗш ҫулта Чӑваш СССР тава тивӗҫлӗ артистки, пин те тӑхӑрҫӗр утмал ҫиччӗмӗш ҫулта РСФСР тава тивӗҫлӗ артистки, пин те тӑхӑрҫӗр ҫитмел пиллӗкмӗш ҫулта РСФСРӑн халӑх артистки, пин те тӑхӑрҫӗр сакӑр вуннӑмӗш ҫулта СССР халӑх артистки ячӗсене вӑл ҫӗнсе илнӗ. Пинне тӑхӑрҫӗр ҫитмӗл виҫҫӗмӗш ҫулта унӑн ятне Чӑваш АССРӑн ӗҫ мухтавӗн Паттӑрлӑх хисеп кӗнекине ҫырса хунӑ. Халӑх туслӑхӗн орденне тӑваттӑмӗш теппиллине Тӑван ҫӗршывӗ умӗнчи тава тивӗҫлӗ ӗҫсемшӗн орденӗсене тивӗҫлӗ вӑл пулнӑ. Пинне тӑхӑрҫӗр тӑхӑрӑн пӗлнӗ Вун пӗрмӗш ҫулта Константин Васильевич Иванов ячӗпе хисепленсе тӑракан Чӑваш Енӗн патшалӑхӑн премийӗн лауреачӗ пулса тӑнӑ. Пинте тӑхӑрҫӑр тӑхӑр вун тӑххӑрмӗш ҫулхи ноябрь вун виҫҫӗмӗшӗнче Раҫҫей Президенчӗ указӗпе Тӑван ҫӗршывӑн театр искусствине аталантарас енӗпе пысӑк вӑй хунӑшӑн тӑваттӑмӗш тепеллӗ Тӑван ҫӗршыв умӗнче тава тивӗҫлӗ ӗҫсемшӗн орденпа наградӑланӑ. Маларах Кузьмина халӑхсен туслӑхӗ орденне те тивӗҫлӗ пулнӑ. Сегодняшний разговор о театре мы

Имя занесено в почетную книгу трудовой славы и героизма Чувашской Республики. Тада тебер Вера Кузьминична пурнӑшӗн телейлӗ саманчӗ вӑл Петӗр Хусангайпа паллашни. Ҫак тӗлмеле чӑваш халӑх поэчӗпе телей ҫӑлтӑрне тӳпере ҫутатса яни. Петӗр хӑйӗн мӑшӑрӗ валли

конкурсах, встречах. Большую помощь оказывает Народным театрам республики, активно помогает молодым артистам и в достижении тонкости актерского мастерства. Паянхи кӑларӑма тата тепӗр тӗлӗнмелле актрисӑна та аса илсе хӑварас килет. Ку вӑл Надежда Мефодиевна Кириллова. Вӑл театрта вӑтӑр ҫул ытла ӗҫленӗ. Халӗ вӑл хӑйӗн пултарулӑхне ҫамрӑксене вӗрентет. Ҫак тӗлӗнмелле актрисӑсене чун-чӗререн ҫуралнӑ кун уявӗсемпе саламлатпӑр. Вӗсем Вера Кузьминична тата Надежда Мефодиевна пире малашне те хӑйсен пултарулӑхӗпе эпир савӑнтарасса шанатпӑр, хавхалантарса тарса шанса тӑратпӑр. Чун-чӗререн телей те ӑнӑҫу сунатпӑр сире. Также сегодня